my country people now welcome back to my channel today shex olu don't come out to come celebrate im mama for her birthday and also maria chike don't come out come celebrate her son as he clock four months old and lastly fina don come out come talk her mind about the people wey be say dey drag her for the live video wey be say she do few hours ago so today sheik take to his Instagram handle to come celebrate him mama for her birthday so this na the clip wey be say him drop him no wan do too much something make people come dey share video up and down so him just come out for Instagram story to come post the beautiful woman so him come say happy birthday mum aka bestie God bless you for everything the woman get the shape of um I no know whether I go say na shex get the shape of him mama face they look so much alike and so fine well happy birthday mama. so onto maria chike matter maria she come out today her baby clock four months old today and she come out to come celebrate her baby boy so this is her baby boy see as pikin fine look so healthy the truth be say once you just born yellow pikin like this eh the pikin must fine i don't know why so she come say four months old today come put love emoji but why her baby daddy oga kevin dey cover e face with this cap he no dey ever wan show face for camera abi he dey shame so this is maria's mom with her with the baby they look so much alike see the way the pikin dey even dey even smile pikin wey be say they born enter rich family they know Well I wish dem well but e no change the fact to say me I no sabi support people wey be say dey kolobi another woman husband that na something wey be say I go always dey talk about whether Nigerians like it or not I will never support such the baby is beautiful and I like the way the pikin dey shine but e no change the fact say wetin Maria do e no good. If you dey watch this video and you never subscribe abeg try subscribe. turn on the notification bell so that anytime wey be say i drop new aproko you go get am instantly and also help me like this video share am and drop your comment for the comment section below Now, thank you so onto Phyna matter Phyna come out come do a live video few hours ago wey i drop for my previous video about the type of man wey be say she dey plan to settle down with according to her she say na the type of shali poppy vibe na be say she wan um settle down with so that video come go viral and people come select certain things wey they wan use take bash her for inside first of all they say her lip too black later they come come come talk say um say she look very fat for the video i no see the how many fat wey Phyna even fat for that video so make i just read wetin she talk eh, wey eh, dey make her vex so she come say this morning i am here to say all of you are mad because since after my life yesterday these are the calls as in people come dey call her immediately after she do that her live video finish she come dey get different calls from different people so she come say number one Phyna you were looking so fat this na one of the thing wey dem dey tell her when they call her number two Phyna your lips is black number three Phyna you shouldn't talk about the kind of man you want on life four Phyna it's high time you let go of pidgin English etc una dey mad na so she come use anger say everybody dey mad including her fans fination all of us we dey mad so her statement the thing no sweet for some people belle because they believe to say if as you dey claim to say na people call you why not um, talk to the people wey call you for phone instead of coming online to come dey curse everybody after all no be we call you no be we tell you to say you fat no be we tell you to say your lip black no be we no be we tell you to say make you stop to dey speak pidgin one thing wey be say una suppose even understand be say Fina she's from Edo state there's no how she's not going to speak pidgin e no get how she no go speak pidgin uh-huh. being a celebrity no mean to say na the fans go dictate for you everything wey be say you dey do you Naija fans once they just be your fan they want anything wey be say they they they tell you make you do make you just do and life no fit be like that. You just see some comments wey be say people drop about this her uh, matter wey be say she come come table for us. So di first pesin kon sey, I tink yu shud hav told dem directly on di koz instead of komin here to twit it, dont yu tink so? Anoda one kon kom sey, Ivun if sens is komin down like rain, fina wi yuz ombrela to kova her sef, mumu girl. Of dis tins wey be sey she actually tok, I no sure sey na just about di pipu wey call her because wen I um see di comment for dat live wey be sey she dey do, na exactly dis tin wey she type for here na im pipu dey tok. Pipu say her lip black, pipu say she she too dey speak pidgin and she don become celebrity, she suppose throway pidgin, she suppose dey tush. Wetin I don tell una talk sey she um tush no dey for her dictionary, she no wan dey classy, she prefer dat word razz wey everybody dey call her. Una no wan hear. so another person come come come say as you no dey get engagement again you decided to chase clout in a negative way Phyna the truth be say Phyna is a clout chaser and Phyna too na still the clout because anything wey be say Phyna talk everybody dey wan carry am everybody go wan talk put for inside but I don notice say Phyna she dey always like the negative things wey be say dey come out from everything wey be say she dey do she really enjoy it na negativity even dey pay pass if we really wan dey honest with ourselves if you tr- post a controversial video or you talk about something controversial na that kind thing na im be say dey dey eh, spark conversation among people and whereas e go give you um, engagement for your page so i don notice that most people go talk say you like negativity this one this one but at the end of the day all of us na the same thing Ehen, if you talk something wey dey positive about people, na if you talk for instance you talk something bad about person you talk good for the same um for the same page about person, people no go check that good wey you talk about person na the bad one wey you talk na im dem go always pick so you can't please human being completely. So another person come say, so we dey mad last last because others insulted you, madam. This her statement really paid a lot of people. you dey mad na number two all of us dey talk na so no be big deal. So the next person say, big brother Nigeria has really failed this country. how the hell the dey give this kind of weird person like Tasha and Fina from? Where the dey get this kind of weird people like Tasha and Fina from? These girls are not role models in any way. My dear, if you dey find role model, I'm not sure say you suppose even dey reason big brother people. Don't you have parents? Even if your parents not there again, don't you have relations that you go use as role model? Use God as role model or any other this thing. It must not be a big brother Naija person. So another person go say, ah, now you dey mad though. The next one say, I beg go oh, try set boundaries for your insult to oh. Sure, which one now? The next one say, Omo, you no get handwork. See as your life this does spoil. see that thing beside the table that say all the things if person drops something for you now the one where be say the negative or nine people go always see to pick all the thing wey be say she dey complain talk say people dey call her nobody see am o na the one wey be say she talk say una dey mad na that one na everybody concentrate on use and dey drag her so the last person come say generalizing that statement all of you are mad is bad and totally unacceptable phyna some are not even aware of the live section you had yesterday please learn to ignore sometimes it will help your mental health well phyna don already tell us so say na we and her for this country so make we just dey look una take care una bye.